En okinyi maber kendo kamoro moro midowa wantiere kod tarik ariyo dwe mar adek higa mar aluf ariyo kod apar kod abiriyo ma endi e nonro mar oboke kod an Jafulu. Antiere kod oboke adek, antiere kod The Standard, antiere kod The Daily Nation kaeto bende antiere kod oboke mar The Star. Achiel kachiel abiro chako kod oboke mar The Standard. Wach maneno komi pek kaendi en ni wacho ni sani nyiri koro nitiere e chieth nade kaluwore kod weche ma bende koro itemo ni mondo mi ochopie kod riwruok mar NASA. Wachno ero Thor mare nitiere e it oboke mar auchiel kendo inyalo rango ni to en wach machalo nade. Piny kanyo ero iwacho ni sanire koro kad noero mar Jubilee ma bende sanire koro ikawo kod oganda mathoth ma bende dwa dhi e welo matindo sanire koro kelo palo mopogore opogore koni kod kocha ne kwethgo eko mag Jubilee. Aeto it oboke mar ariyo kadhiye en mana kaka oganda mamoko ne ong'anyo kendo ogoyo jal ma bende en county official ma Kisumu ka giwacho ni otamogi neno gavana ma kuno. Ito boke mar adek wacho ni pek kaendi en ni nitiere geno ka bende koro nitiere yath moro ma bende notem ti godo ma one ka bende koro ne otieko kwirigo eko makelo tuo mag ayaki e dweche abiriyo. Mano wach mantiere e oboke mar adek. E oboke mar ang'wen en mana rupot ma bende koro gol ma bende koro Matiang'i wacho ni jok ma pacho kaendi ma bende yudo osimbo mag mbalariany sani eri koro ok nyal yudo tije ka bende wacho ni courses ma ichiwo ok chiw e yo makare. Kaeto jonyuol bende wacho ni gin kod parruok kaluwore kod ng'anyo mag lecturers ma bende dhi nyime. Kaito Ethics and Anti-Corruption Commission ne odhi achiel kachiel apises mag Homa Bay kendo ne gimako apisas mopogore opogore mag Homa Bay. Kaito wacho ni weche go mag ng'anyo mag dakteche sani rikoro pod nitiere kinda uh, nitiere akrekeke ka bende onge winjruok makare ka odiochieng' ma kawuono igeno ni itero report e nyim doho mar apil ni to wach noero osechopo kuma chalo nade. Wach mana wacho ni to boka mokwongo chande mar slow start in forming up NASA election pact mano ne tiri to boke mar auchiel kaendi. Kae to migosi Raila Amolo Odinga wacho ni yiero mar dwe mar aboro ok bilo ni to eh, ok bilo kaluwore kod dhoudi ka bende wacho ni jogo ombulu osebedo joma riek kendo ging'eyo gima gidwaro. Kae to Nitiere jal moro madwaro mondo orangi ni to digri mar nyadendi Ngilu kaachiel kod Musila bende gin digri manoyudi e yo mar adieri. Kaeto Tuju wacho ni NASA nitiere kod paro mar ketho yiero maduong' ma oganda biro dhiye ka ochopo dwe mar aboro. Kang'ane to ang'omiyo Tuju wacho kamano. Kaeto dok ka wach machak komi pek ka indito oboke mar abiriyo en mana ni Weche mag smart card mitiyo godo kod Jubilee Kande ka bende koro iwacho ni okelo paro mopogore opogore koni kod kocha ne johera mag Jubilee. Ito boke mar aboro wach ma mipe kaendi iwacho ni nyar migosi Raila Amolo Odinga mano Rosemary Odinga sani eri koro dhi nyime kod yudo thieth e piny mar South Africa kendo odhi maber. Kaeto Kisumu kocha chande wacho ni eh, yuto mar chak sani eri koro thin miwuoro kendo oganda madwa tiyo kod chak ok nyal yudo chak ma romogi. Migosi Ruto nyoro ni romo kod jotelo mopogore opogore mawuok Ukambani ma bende ne odhi romo kode da e ode ma Karen Nairobi kaendi ka giwacho ni giol kod bedo e kweth mapingo piny owacho. ODM osingo ne oganda ni welo matindo biro bedo maber maonge kod chochni moro amora. Jotelo kaachiel kod jo ute lamo mawuok Rift Valley ojiwo oganda ni mondo mi giket weche mag kwe ka oganda ochimo yiero. Jubilee okwedo kweth mobalo kod piny owacho weche goeko mag nengo mag bando to moloyo mane giwacho gwenge mag Rift Valley ni nengo mag bando sani eri koro ni malo. Kae to ka wacho ni weche mag wajia kocha chande sani koro weche go eko mag anyuola ema bende koro bro ng'iyo ni to gin jok mag mibi yier e yiero ma oganda bro dhi e dwe mar aboro ito boke mar apar kod adek gin mana pichni mag uh, josiasa mopogore opogore kaka gisebedo ka giwuotho e joma mokalo aneno wetangula kanyo ero aneno ka Isaac Ruto ni kanyo kaeto Nyangolo bende aneno kanyo ero mago duto king'iyo boke ni bro neno pa josomo kod jondiko ni kaendi kaeto iwacho ni ito boke mar apar kod abiriyo senators kod MPs opogore kaluwore kod omenda ma idwa ni mondo ogol ne sirikande mag gwenge. Alliance Boys iwacho ni sani koro weche wuok ma bende koro tamo wang' mago eko mag bullying ma bende wachore ni nitiere mag mago eko mag chocho ratiro mag jopuonjre ma bende odhi somo. Kaeto yudo ka wach ma omi pek kaendi iwacho ni Sani eri koro mall mar sirkal ma bende omenda mare dirom bilion 4.2 sani eri koro inyalo usi kaluwore kod hola ma bende iwacho ni pok ochul achiel kachiel. Mano ero aneno ka ni kanyo to oboke mar apar kod ochiko. Kaeto wach maneno ka omi pek kaendi en mana ni MCS mago eko manyeri dwaro ni mondo orangi ni to jok mane oyier kod Gachagua otimnegi nonro kendo kapok gichako tich kod, uh, kod gavana manyien mano migosi wa Mathai. Lendo mopogore opogore ni kaendi mago duto wabiro miyi kaeto aneno ka gweng' mag Marsabit itiyo kod jolweny mondo mi okony e chiwo chiemo ne oganda ma bende sani ngaji omako home and away mago eko nitiere kaendi ito oboke ma balang' inyalo somo. Kadhi mapiyo piyo aneno ka weche kadhi e weche go koma bende Eh, kadhi e weche matimore e sirkande mag gwenge ayudo ka siako jachande iwacho ni dwaro mar oburu mondo mi ochak ochung' kaka jod bura ma bondo sani rikoro miyo josiasa matindo bedo kod parruok ni to en ang'o mabiro timore e gwenge gweko ma kuno kaeto ito boke ma aneno ka bende nitiere wach kaendi iwacho ni nitiere jal moro gwenge mag Homa Bay kocha chande ma bende koro nong'ol kaluwore kod mil mar polo. Mago duto nitiere kanyo kendo wabiro ng'iyo mesa mar kawacho nyime. Weche mag ohala iwacho ni sani eri koro wich bar nitiere ka bende koro iwacho ni nengo mag chiemo odhi malo. Kaeto Kengen wacho ni e, medruok mane giyudo e nus mar higa sani koro ne odok chien ka bende koro giwacho ni weche mag revenue ne odok piny. Mago duto Shannon Ong'aw biro miyou ka warade mesa mar kaweche manyien. Kaeto wacho ni Uh, Trump ka bende koro nowuoyo okang' mokwongo nyaka ne yiere ka jatend piny owacho sani koro wacho ni owe wuoyo matek ma bende nowuoyo ka kampen kendo nowuoyo ma bende koro chalo ni owuoyo kaka jatelo ma bende dwaro mondo oriw oganda kendo oting'e oganda e yo makare. Magi lendo mopogore opogore, lendo mag jok ma magoro selal godo weche mag tuke kwa chope kaendi ma bende niko kelo bro mi E wach mana ni Ibrahimovic ma bende tugo ne Manchester United wacho ni omor kod Manchester United kasto Guardiola wacho ni Joe Hart ok chak dogi ok chak bedi kaka jamak uh, uh, gol mar Manchester City. Mago duto ni kokelo bromio. Kasto Sanchez wacho ni oikore mar wuok Arsenal ma bende loro no oboke mar The Standard. Oboke mar The Daily Nation wacho ni pek kainde wacho ni En wich bar ka bende koro kwan mar oganda mathoth dwa ni mondo oyud kom no ero mar MCA. Migosi Ruto kaka nanyiso un oromo kod jotelo mag Ukambani mano nitie rito boke mokuongo kanyo ero. Rito boke mar adek en mana wach mar bullying mantiere Alliance High School chande ka wacho ni miyo oganda paro koni kod kocha. Rito boke mar adek E wan wana wach mar kwan mag oganda mathoth mabende dwa yudo kom mar MCA mabende dirom aluf prang'wen. Kaeto governors wacho ni Ethics and Anti Corruption Commission sani iri koro itiyo godo e yo ma ok ni kare ka bende koro gisiko mana ka gimenyo governors koni kod kocha. Ford Kenya wacho ni gin kod moro mogundho kod okang' ma gikawo e temo yiero jal mabiro bedo flag bearer mar NASA. Itoboke mar auchiel wacho momi pek kaendi wacho mana ni Duale okwedo NASA e wi wechego eko mag IBC ka wacho ni NASA osiko mana ka kwedo duol mochung' ne tayo weche mag yiero. Ruto ne romo kod jotelo mag Kamba ka bende giwacho ni giol kod bedo e kweth mobalo kod piny owacho e ode ma Karen. Uhuru romo kod dakteche odiochieng' ma kawuono kaachiel kod grube mopogore opogore mag ute lamo mondo omi gine ni to wach Ng'anyo mar dakteche inyalo tieki e yo machalo nade? Mungatana ne oda dhoge kod Ethics and Anti-Corruption Commission koro kod lal mag omenda e Kilifi County. Kaeto wach ma mipek kaendi to boke mar apar iwacho ni eh, Kenya bro loso bro bedo super rich kendo gibro loso omenda madirom Aha, gibiro loso omenda ne ji madirom alufu abiriyo kod mia abich e higni ochiko mabiro mondo mi oganda obed kod pesa. Oganda mathoth owuok Baringo kocha chande koro kod weche mag tungni koni kod kocha. Mano yore nitiere ito boke mar apar kod achiel. Ito boke mar apar kod ariyo gavanas koro ywak kaluwore kod weche goeko mag visa ban ma bende koro keti ne gavanas mopogore opogore ni ok ginyal dhi e pinje ma oko. Magi pa jondiko kod pa josomo nyalo somo gi. Machakos ito boke mar apar kod abiriyo iwacho ni nitiere kod weche goeko mag thieth makare kata uh, public health care margi ber miwuoro mano Machakos County kaeto yudo ka Kitabu kama piero ariyo kod achiel wacho ni weche goeko mag anyuola, weche mag tudruok kod Raila sani koro nyalo miyo weche mag siasa ma Kisumu bedo kod pogruok koni kod kocha. Ka wacho ni ka migosi Raila Amolo odonjore to weche mag siasa goeko nyalo bedo kod pogruok. Mana weche gweko mag migosi Raila Amolo Odinga kaachiel kod weche mag anyuola iwacho ni biro bedo mapek e siasa mag Kisumu. Magi leno mopogore opogore wacho ni ok omi pek kaendi iwacho ni Uh, devolution matters wacho ni nyaka ne yier Senator Anyang' Nyong'o kaka Senator ma Kisumu osewuoyo mathoth e od bura kendo osewuoyo uh, di aluf ariyo mia ariyo kod piero ariyo kod adek ma bende koro okete Senator mosewuoyo mang'eny e Senate moingo senators duto. Kaeto iwacho ni Wairia, mano gavana ma Murang'a konya chande sani koro wacho ni weche go eko mag mibadhi kuome oketne kod josiasa ma bende piem kode e yo ma ok ni kare. Kisumu konya chande nitiere gang mar jomahundu ma bende ne omaki mag ji apar kod abich. Mano wach maneno ka ni kama. Lendo mopogore opogore bende ni kaendi magi duto biro miyi kwarade mesawa mar kawo weche manyien weche mago ala kwa chopie en mana ni Kenya Revenue Authority sani ere koro biro bedo kod chenro makare mar rango weche go eko mag um, osike madonjo e pacho kaendi mondo mi oganda kik epi chulo osuru kaeto Nation Sacco biro yawo bedege e kor gwenge duto ma pacho kaendi kaeto MPs ne oyie kod budget mini budget ma bende koro dwoko chien omenda moketi ne weche mag dongruok. Mago duto Sharon Brumio ka wacho ni nengo mar diesel be sani koro dhi malo to moloyo ne jok mapuro kod tingni kendo ma miyo tich bedo matek ma iwuoro. Uh, nurturing expertise in the art of uh, construction magi eki gin jok jogedo nitiere weche mopogore opogore kaendi prang'wen kod ariyo prang'wen kod adek Prang'wen kod abich gin jok ma uso ute koni kod kocha, weche mag agaja kod sulwe bende ni kaendi. Mago duto kinyo oboke mar The Daily Nation ibro somo. Jok ma magoro lal godo prabich kod aboro nyaka prauchiel kod eh, nyaka prauchiel kod ariyo. Mago ni kanyo ero. Weche mag tuke kwachopie kaendi Uh, wachano ka ong'e peka weche mag tuke ka inde wacho ni 19 team super league sani koro bro chakore ngeso mwadhi e nieri mano wach maneno ka ni kanyo ero kata no ka bende Ibrahimovic pod wacho ni omor kod bedo Manchester United. Kaeto Senate oyie kendo puodho omenda madirom bilion aluf mia adek kod apar kod ang'wen ne sirkande mag gwenge. Mapiyo piyo ka bende koro atieko kod oboke ni eri mar The Star wacho neno komi pek kaendi iwacho ni campaigns mag NASA sani eri koro miyo Jubilee ok nende koro kod okang' ma gisekawo mar dhi e gwenge go kuma bende ne iparo ni gin gwenge mag Jubilee nitiere kod oteku mapek. Mano nitiere ito oboke mokwongo mar The Star. Kaeto wacho ni joma chuo ma Kisumu ma bende sani koro oseter nyangu sani eri koro ok dhi e weche go eko mag chodruok ka ok gitang'. Mano ripot ma ogol kanyo ero. It oboke mar adek en mana picha mag jood bura mopogore opogore. Aneno Waititu kanyo ero, aneno Gladys Wanga ka bende ne gintiere kaendi e misa mopogore opogore mag Catholic ma bende nochako Ash Wednesday, mano bende ni kanyo ero. Aeto aneno ka kadhi oboke, it oboke mar adek Kod mar ang'wen kod abich en mana wach mar NASA chande wacho ni kampen ma giseketo sani eri koro miyo Jubilee liet kendo Jubilee ok yue. Kaeto Jabukati owacho ni kik uriabe ni waonge kod ikruok ne yiero mar dwe mar aboro waikore maber. Migosi Raila Amolo Odinga ito oboke mar abiriyo wacho ni yiero mar dwe mar aboro ok bi lokore kod anyuola ka wacho ni jo Kenya riek kendo ging'eyo ni to gibiro go kura kama chalo nade. Ito oboke mar apar Wach ma mipek kaendi ni jotelo mamoko kwayo lo Nyanga Puni mondo were kod migosi William Ruto oket weche mag arita kwe makare e gwenge mag Baringo. Kaeto civil society kata grube masundo sani ire koro okomor karuwe kod okang' midwa ni mondo ogol godo oko Auditor General mano migosi Edward Ouko. Ruto ne orado kod jotelo mawuok Ukambani ma bende nonyise ni giol kod bedo e kweth mawalo kod piny owacho gidwa ni mondo gibedi e sirikal. First Lady Margaret Kenyatta okwa oganda mondo mi giket weche mag kwe kaachiel kod weche mag somo mbele e piny mar Kenya. Wechego eko mag siasa mag Baringo County nitiere kaendi ito boke mar apar kod adek nyaka apar kod ang'wen kanyo ero mago inyalo yudo kaeto iwacho ni iwacho ni bodaboda riders joriemb bodaboda ne obedo kod pogruok e paro gwenge mag Eldoret ka bende ne wacho ni nitiere moko mitiyo koro kod josiasa mondo omi okel weche mag tungni koni kod kocha. Twak mar Trump e pinje ma oko wacho ni sani eri koro ochako kelo geno ne jo Amerka Ka gigeno ni kodhi nyime kod twak kamano to ginyalo tiyo maber. Weche mag ohala kwa chopi wacho ni weche mag energy, teko mag stima, weche mag wang' apaya, sani rema bende koro oyudo ng'ikruok mokalo karuok kod budget mano ng'adi kod uh, eh, MPs. Kaeto multi choice sani ok bi medo omenda michulo ne DSTV kata Go TV mago eko mag subscription fee. Kaeto mago duto Sharon Broom New kaeto wacho ni weche mag eh, koso uso teko mag sitima kod KenGen ne omiyo wechegi mag medruok odok chien. Mago duto kaka nasings Sharon Ang'awo Bruni. Weche mag taxes, KRA biro tiyo kod tracking, tracking system mondo gine ni oganda ochul osuru maonge kod badhruok moro amora. Magi gin pach josomo kod pach jondiko. Uh, aneno ka ni Kennedy Musele Mudavadi owuoyo weche go eko mag ohala kata lendo monego bed ni imiyo ute fwambo. Kaeto gwenge ma Kisumu gwenge ma eh, Kisumu aneno ka Oketi kaendi eh, research ma bende wacho ni gimomiyo oganda ok onego obed ni thiro jok mantiere kod tuo makelo kute eh, kod kute makelo tuo mar ayaki. Ok onego obed ni ithiro jogi eki ma endi nitiere to kama 20 kod abich, 24 nyaka 25. Counties Nairobi kaendi Peter Kenneth wacho ni mondo oyiere mondo omi oganda kik chul osuru mapek ma gisebedo ka gichulo ka gidero e gavana. Kaeto Kidero bende wacho ni Nairobi dwaro omenda madirom bilion 1.2 mondo omi okony godo anyuola go kuma ong'ere kaka street families. Kampani mar Joho otamore ni gin pok giweyo chulo osuru madirom milion 90 ka bende iwacho maendi kod oganda mopogore opogore ni pok ochulo osuru machalo kamano ne Kenya Revenue Authority. Mano wacho ni kane kanyo dho nam chumbi kodwa chande bende weche mag NASA tek ka bende koro nitiere osiepe jo ariyo madwa ni mondo okaw kom mar Senator Hassan Omar e yiero ma oganda dhi dwe mar aboro. Wachaneno ka ni kaendi weche matimore e Machakos kocha chande wacho ni weche mag dongruok margi osebedo maber kendo maendi nitiere obok mar The Star ite mar 37. Weche matimore Nyanza koja chande Obado ayako wacho ni mondo yiere kaka gavana ka wacho ni Obado en ng'at matiyo mana kende kata yudo ka Rasanga bende nitiere ja siasa ma Ugenya madwa ni mondo timne nonro kod EACC kaka wacho ni nitiere weche mag mibadhi. Kisii koja chande okwa migosi Matiang'i mondo yier e kind siasa kod tije mondo mi okaw tich achiel oti. ODM director ochung' ne weche go mag elections Owacho ni onge teko moko amoko mibi ti godo mondo mi oketh weche mag welo matindo. Weche mag welo matindo biro bedo maber maonge kod ng'ikruok moro amora. Weche mag tuke iwacho ni Guardiola wacho ni Joe Hart ok bidok kaka jagol mar Manchester City kaeto wacho ni sani Rico Klopp ma en jata kweth mar Liverpool neno matek miwuoro ka bende wachore ni tugo ok osebedo ka dhine maber. Otieno ma bende wuok e pacho ka Indison Sugar sani Rico nomed thuolo mar bet Hull City